hamuvi maindo zvachose here zviri kuitawo zvekuti mumwe matonyurawo zvachose here tozosara nemhosva isusu manje imi mamuna mhosva yamunosara nayo pakutoti inini pachangu nditori life saver ndotombobatsira wada kufira imomo pakupinda paipo munonyurira vanhu paipa munoshandisa chii Wozi kune vanenge wafa vaya vaya ndimunopinda here kana kuti imimi vanenge wafa munodaidzwa polisi youya iyo pachezayo kana kuti munoita sei? Ya kana ari kure polisi yacho kana ichicha kuenda kure kwacho nako vanodaidza masidhaiva kana ari padhuze watinopinda isusu wemanyuwa. Saka zvinhu zvagara zvinoitika pamwe pacho vamwe vanofunga kuti kunyepa but kana mukatarisa munotoona kuti manzwiro amakaita imimi kuti kunowidzwa vanhu kana kuti kunodii vanhu vanoyira zveshuwa but vanoyirawo nezvakasiyana siyana munhu ane maproblem mukurarama kwake mumwe ashungurudzwa mumwe adii mumwe adii saka inyaya yekungotiwo zvinhu zvagara zvirimo mulife takangonzwawo nemanzwiro atakaita kuti dhemu iri vanhu vaikera quire dust ndobva razongodhubwawo iri yamvura saka mvura ndobva yazongozarawo saka vanhu vanouya vamwe vacho vanoita zvekuzvikanda vamwe unozongomuonawo akatongoflotawo arichi ari pa

makadii makadii mhuri yezimbabwe nhasi tashanyirawo nzvimbo yamuri kuona yatiri inoi ndina sister wangu vanonzi cynthia taya epworth kudam taya kuzomboongorora kuti vanhu pavanodonha mukati umu vanhu pavanoita zvavanoita mwini mwini vamwe vanowanikwa vakangodonha pamusoro apapa vachizobatsirwa kuti vabude imomo vanozvifambisa sei uye nhoroondo yacho iri kudheta kudzoka kupi kwacho ndina cynthia cynthia chimboizviintroducewo
Alright, makadii mhuri yezimbabwe ndinoitwa cynthia tichibva kuelders media sezvamanzwa tiri kuepworth hanzi panonzi pademant padamu ndo panozikanwa napo saka tinoda kuti vanyatsotitsanangura kuti vakazoona munhu akungoerera ari pamusoro vanozvita sei oro vakangoona munhu achida kuzviwidza vanomhanya sei kuita sei kugadzisa nyaya yacho saka Ayo, tinokutendai stay tuned munyatso kuona zviri kuitika nhasi pandiri panapa ka ndina baba arthur baba arthur va- vanga- va- vari kuda kutizivisa zvizhinji zvinoitika vano mugari wenzvimbo ino yeepworth vachitizivisa kuti zvofamba sei uye exactly zviri kufamba sei baba arthur makadii zvenyu ndiripo hangu ndinofara makadii henyu tiripo ini ndinoitwawo silvester babata Nda- ndingada kuzivawo ruzhinji nezvedam iri kuti zvofamba sei uye imimi pabasa renyu pamunee muri panapa imi basa renyu ramune muchiita panapa munee muchiita basa rei exactly pamunee muri padhuze patim ndofunga ndakuonai muri nechekusasuku orit ine ndinoitawo basa rekupwanya matombo nogezawo mota ndiri padhemu ipapo
ah, inga zvakanaka saka apa padhemu redu iri rakamirawo sei pamuri ndimi vanhu vari padhuze munopwanya matombo muri padhuze ndimi vanhu vanotanga kuwana first hand kuri kunzi munhu awira mukati munomuona unhu zvadii history yacho yakamirawo sei pakudona kunoita vanhu uye pazvinozolinga pa, pa, nekubasa kwenyu imimi oraiti malingiro azvinoita ndeyekuti kana tiri pabasa isusu takangonzwawo nemanzwiro atakaita kuti dhemu iri vanhu vaikera quire dust ndobva razongodhubwawo iri yamvura saka mvura ndobva yazongozarawo saka vanhu vanouya vamwe vacho vanoita zvekuzvikanda vamwe unozongomuonawo akatongoflotawo arichi ari pamusoro pemvura asi vanouya vachizvikanda vakaonekwa nevakomana vatoshanda navo padrem tinomumhanyira tomununura nenguva yacho tobva tazivisawo porisi
pari zvino pakuona vanhu vari kuwira mukati umu matambudziko amuno pane vanorarama vacho matambudziko mazhinji amunonzwa anenge akamirawo sei uye sofa vamunoti mimi mamaona vachiwira vamanyurura vangange vari vangani mm, vekunyorera vanenge vati wandei i think its more than 10 to 15 asi vazhinji inenge iri nyaya yedomestic violence
eh, mhirizhonga mudzimba ndoyadonenza mukati pane vanorarama here pane vamunonyukura eh, vazhinji vanorarama akapedzera kurarama wamukabata nyaya yake yange akamira usi ah, i think yange iri yemukadzi nemurume vakange vanetsana kumba nofunga murume anga asina kurarawo kumba here saka mukadzi akangoonekwa ne vakomana achingotenderera kutenderera uri pademo saka vakomana vakangokuona uchingotenderera zvisina tsarukano vanobva vatokutarisa iwo kuti uri kuita nezvei saka mukadzi yakabva angopindawo mumvura vakomana ndobva vamona ndobva vamubata ndobva vamunyuro pane makunakuna ekuti umu munenge munowanika njuzu apart from the fact yekuti ringoriwo dam pakanyukura mvura pane mahunahuna ekuti hanzi munowanika njuzu mune mhepo dzimwe dzinodhonzawo kuti pamwe pacho unongozoerekana wakunzwa udadi kuzviwidza imomo makambosanganawo nenyaya iyoyo here kana kuti mungange mune kabrief here
nyaya iyoyo tinosangana nayo saka kabrief karipo ndekekuti vanhu vazhinji vanozenge vakufungidzira kuti irimo asi isusu hatisati taiona nekuda kwekuti mvura yacho inongotena nhasi kwaiona ine imwe kala unogona kuzoiona futi yane chimwe chikala saka ndo zvinozongoita kuti vanhu vangotiwo pamwe injuzu irimo injuzu irimo ah, maita basa babata regai timbonzwa kune vamwe yoruzhinji tinzwa kuti zviri kufamba sei zvinofamba sei imomu nengirini imomu ah, izvezvi tamira nababa tapiwa toda kuti vatitsanangurirewo zve vachipamhidza kana pane pasirirwa kuti vanyatsotidza kuti chii chamungati ichi ndo chinonyatsoitika panapo zvekuti vanhu vari kungoona izvi vanganyatsoziva kuti pano panoitika zvakati zvinoshamisa chaizvo okay ha isusu tagara tinoshandirawo panapa tiri chingoonawo zvakasiyana siyana zvakaita sezvasi chingotsanangurawo kunzi kune vanozviwidzira nevanodii saka zvinhu zvagara zvinoitika pamwe pacho vamwe vanofunga kuti kunyepa but kana mukatarisa munotoona kuti manzwiro amakaita imimi kuti kunowidzwa vanhu kana kuti kunodii vanhu vanoyira zveshuwa but vanoyirawo nezvakasiyana siyana munhu ane maproblem mukurarama kwake mumwe ashungurudzwa mumwe adii mumwe adii saka inyaya yekungotiwo zvinhu zvagara zvirimo mulife
aiwa but hazvinzi kuti mati zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana zvinoita kuti munhu azvividze saka tisu tichiti lets say munhu azvividze munoyatsotora masteps api kana mumatanho api kuti mumuretrieve kubva mudamu zvatinokwanisa kuita kana munhu awirawo tichiona tinongokwanisawo kumubatsira kana takwanisa tomuburitsa even ari mupenyu but kana kuri kutiwo anenge angozviwidzawo zvokuti hatina chataona kunera basa reporisi
ah, saka imi mapa munonyatsojamba seya munonyatsoita sei ah, pakuzviwidza kwemunhu munotonyatsoona kuti itsaona kai eh. saka izvezvi kunzi imimi mukatonzi mawira izvezvi ndotongoteerawo nepamaenda ndoteera nepapa ah, saka gatise tizviwidze eh, pindai nditeere orit aiwa saka imane makore mangani muchigara kuno kunoku ndingangoti ndakusvika zvekuma 15 years saka pa 15 years apa macases amawana muti ngati akawanda zvazvo ekuita sei ah, macases akawanda anenge akasiyana siyana oka ndozvandambotsanangura paive kuti vamwe vanozvividza usiku vamwe vanodii saka anenge akawandawo zvokuti haa ndofunga ataona isusu anogona kusvika kana zvoma 15 20 ko eh, saka munombowanikawo vana here vana vachinzi vawira mudamu hmm, wana ese wanombowanika but wazhinji wanhu wakura
aiwa vadiwa tiri kuzvionera nekunzwa zviri kutaurwa panapa padhamu repaepworth saka rega tinzwe vamwe kuti vanotichii
Makadii mukoma wangu? Tiri pedu makadii? Ndinokumbira uziva zita renyu, ndimi munoitwa mukoma ani? Eh, ndinoitwa Umari Rubani. Handiti?
Yes. Eh, ndofunga tambonzwa mumwe vachitaurawo history yedhamu iri. Imimi kana munope muda kutapudza kana muda kuwandudzwa pane Tsananguro anga achiita wamwe ndiapi? Haa apa hapana chekutapudza tinongowedzerawo nekuti zvatinee chisara nazvo panapa zvinei zvakati wandei. Handiti?
Yeah. Saka ndiro zikumbiro uzoti eh, chikumbiro e, chamungakumbira kana kune vehurumende e, kune kuti chimungakwanisa kubatsirika nacho kuti matanho angatwa matanho api kuti dhemu risadini kuti rijise kudona kwevanhu mudhemu kana kufa kwevanhu ya pachapinda kuti vanhu varejuzike akada zvekutopinzisa mvura kuti nekuti pane pamwe pane kuti munhu anodonhera munosvika munhu akutoita se akutobaya zvamuchose saka kuti uzomutere nemanyowa manje inoita se inonetsa zvafana munhu akadonhera sekumhiri kuti umhanye kokoko nemanyowa zvinonetsa unosvika atopera basa unosvika apera basa osa muri kukumbira zviya zvinoshandiswa nemasi diver zviya zviya kana wachingo zvekutiwo tinongobatsirika nokuti tikasike kubatsira munhu handiti yes.
right.
ko mvura iyi zvinenge yakachinja kala yakasiyana nedzimwe mvura dzatinoziva uh, indawa yakaita kunga yakatsukuruka Ndo mugariro wayo here zvakambofamba sei apo? Mm, zvemvura zvinonetsa nekuti inongochinja chinja makala saka ngani zvino- zvinotonetsa kubatanidza kuziva kuti chii chinenge chimboitika mvura manje. Okay. Ko ino vanhu vanobatsirika nemvura iyi zvakanyanya muno mu- wa- inhamba yakawanda sei inokwanisa kubatsirika nemvura iyi? Mm, toti nine- 95 percent inobatsirikana nemvura iyoyo imomo. Saka izvori dhemu riri kutoshanda zvikuru muno munzvimbo yepo iri. yes alright ko pakupinda paya pamunonyurira vanhu paya paya munoshandisa chii wozi kune vanenge wafa vaya vaya ndi munopinda here kana kuti imi vanenge wafa munodaidzo polisi youya iyo pachezvayo kana kuti munoita sei ya kana ari kure polisi yacho kana ichicha kuenda kure kwacho naku anodaidza masidhaiva kana ari padhuze tinopinda isusu wemanyowa mopinda manyowa eh. hamuna zvinhu zvemungakwanisa kushandisa tozongopinda netambo yatinee tapiwa nepolisi totongosunga munhu takanobuda na allright ndatenda zvangu kuru masimbere mbere tinofara ii ndinoitwa director sadondo imi munoitwa wani zita renyu Ndoitwa Tatenda Kamverere. Handiti.
Mm. Jimmy muri kuda kumbotiratidza show them kuti zvakamira sei mukati umu? Tindi ndara nda kumboratidzai zvandoitawo. Chipo changu chandinacho ndombochiratidzwa imo mu pool of death. Ko amubvi mani ndo zvachose here zviri kuitawo zvekuti mumwe matonyurawo zvachose here tozosara nemhosva isusu manje. imi mamuna mhosva yamunosara nayo pakutoti inini pachangu nditore life saver ndotombobatsira wada kufira imomo saimi wamakabatsirawo vangani imi wamakabatsira mukati umu uyu wachida kufira imomo ah, wakawandisa baba wawerengeka oh.
hmm. saka regai tione regai tione vachipinda timbonoti vanozviita sei vanhu vachipinda because toziva vamwe vachiita nzidemu rinotyisa zvikuru hatipindiki but tasangane vari kuti vanokwanisa kupinda mumvura regai tione kuti vanochaitawo zvakadii